Hallelujah! Zavaiin tho leh kan Lalpa Isua Krista hmingin chibai ka bu ka chu. A zaninah hetianga a Pathianin a Pathian chhiat puina sawi thei tura hun tha min petu Pathian leh kan hotute chunga a hmasain lawm thu ka sawi a ni. Tichuanin ka hming kha chu sawi a ni tawh tho a, kan sawi nawn leng a, Lieutenant Lalchhakimi, Gauhati CO ka ni a, tuna Commission hnuhnung ber kha kan ni a, tichuan Commission zana kan post tur an puan khan Gauhati kan awmna hmun tur a ni tih an puan khanin, A ka rilruah hian thil tam tak a lo lut a, Enge ka ti anga, eng hi nge Pathian tan hlawk takin kan thawh thei ang u, keini chhungkua hian tiin ka ngaihtuahna ka cheng a, ka rilru kha a buai ve em em a ni. Tichuan ka ngaihtuahna te natsa takin a kal a, mi ram te a ni a, eng ang chenin nge rawngbâwl tur ni a, eng anga kal zel tur nge ni ang tiin ngaihtuahna kan hmang natsa em em a ni. Kan nupain kan ngaihtuah a, kan rilru kha A kal kual nasa em em a ni. Chuti chuan kan kal hun, kan hmun, kan thlen hun kha a lo thleng ta a, kan kal ta a. Gauhati hmun kan thlenga a khawchhunga kan tlan lut chu Pathianin he thu hi min rawn pe ta a. Thufing te bung thum chang nga atanga chang ru i thinlung zawng zawngin Lalpa ring la, nangma hriatna in nghat suh i kawng zawng zawngah amah hre reng la, i kawngte chu kawhhmuh zel ang che. Ka kawng min kawh hmuh tur kha nghak lovin engtin nge hma kan lak anga, eng angin nge rawng kan bawl ang tih khan ka ngaihtuahna kha a buai a ni. Mahse, in tum chawp lalpan kawng min hawn sak zawk dawn tih kha ka lo theihnghilh a, ka lo manghilh a ni. Tichuan, engtin nge ni ang Lalpa, i hnenah ka innghat a, tichuan kan rawng bawlna awm tak leh Lalpa a, nangma rama zau theihna tur hian kawng kan tan min hawn sak ang che, kawng zau zawk min hawn sak ang che, i tan ka rawn inhlan thar e. Chhiah ngai kan ngaihna zawng zawngah min chhiat la, din thar kan ngaihnaah hian min din thar ang che tiin ka inhlan a. Tah chuan kan filter ah hian tui hi ka zuk in a ni, ka rilru kha a kal kual nasa em em a, chutah chuan kan court secretary hi a rawn lut a. Mizoram House ah hian ka kal dawn a, cancer patient ka buaipui thin hi a lo kal dawn a. Chu chuan min rawn kan ang che a ti a, chu chu chiang tak hian ka bengah hian a rawn lut a nih chu, a chiang lutuk a chu chu ni, Lalpa ka kawng min kawh hmuh chu ni ka tia, ka va kal a lo la kal teh chu ka tia, enge tia ka kal ve rem em, chu dam lo chu ka kan ve a thiang em ka tia, thiang e, nih leh chung chaina ka hman an phal ang em ka tia, phal e an ti, nih leh Mizoram House ah chuan eng ang mi nge thleng nasa ber ka ti leh a ni, dam lo a cancer patient hi an tam em em a, Lo kal thei rawh, a lo kal a, a lawm awm ngawt ang a ti a ni. Chu mi ni chu ni lai thawh chan a ni a. Tah chuan Pathian hnenah ka va inhlan a, Lalpa, hei hi mi kawng min kawh hmuh chu hei hi a ni ang ti rawh ka ti a, mahnia thuthlukna siam mai thei ka ni lo a, kan pa ka rawn a, a ni in e, a ni ang, i tana tha tur a ni ang tiin kan nupa in remruatna kan siam ta a. Tichuan kan pa in a hming min phuah chak a, i zir tawh, i Friday ministry min tihsak thin a ni. Tichuan naupang zung zung chu Friday chuan ngaihtuah suh Nangmah in ser hrang la keima'n ka buaipui vek ang, a ti ta a ni. Tichuan, naupang chu ama'n zing atangin a buaipui kei hi zir tawp nasa ka inser hrang hmak a. Tlai dar thum mah kan in atangin ka chhuak thin a, tichuan ka va kal a, ka zam thin a ni. Gate hi ka hawn ka khur dur dur a, Lalpa, min ti chak rawh, min tih chak lo chuan maw, a, keimah hi chu ka zam em a ni, ka ti a ni, ka zam thin a ni. Chutah chuan room pakhatah hianin ka lut a ni, chu room ah chuanin A harsa tak mai chhungkua hi an lo ni a, an fapa nei chhun chu natna khirh tak mai ke tan ngai an tih hi lo awm a ni. An pa phei chu a lo beidawng. Pathian hmangaihna hi eng nge? Amah hian Pathianin a hmangaih ve lo nih hian a inhria nih chu a beidawng em em a. Ka va luh chuan i an nu kha chuan min lo hria a ni, puithiam ka ni tih kha a lo hria a. Tichuan an pa erawh chuan min lo hnuchhawn hei, min hawi lo a chan chu. Pathian lakah khan beisei a nei lo a nih chu. Khatiang a Pathian thu va share te kha maw a duh lo hrim hrim, a hawi lo hrim hrim a ni. Min lo ngaihchak lo, amaherawh chu Pathian thu te ka sawi a, chutah chuanin ka theih ang tawkin he thu in rilru a ha a ni ang. Tunah hian nasa takin in rilru hang, amaherawh chu maw kei hian pek theih cho ka nei lo. Petera te Johana ten a Nazareth Isua an tih neh chauh han ka lo kal a ni. Chuvang chuan Pathian hmangaihna hi maw A zau a, thu ka ni te kan tih ka theih ang tawk in Pathian thu kha kan hrilh a ni. Chutah chuan an pa chuan min la hawi lo an nu chuan hrethiam rawh kan pa hi maw Pathian ah hian a beidawng a kan fapa nei chhun a ni a kan in leh lo zung zung hi tun ah hian kan hrilh a he kan in leh lo hrilh na hi kan fapa enkawl na tur atan hian a chan ve pawh la ni lo an ti engtin nge kan tih ang a ti a ni. Ka hnutuk khi a ulh lutuk a, ka khaw ngaih lutuk a ni tah chuan eng pawh nise ka ṭawngṭai ang aw ka ti a, ka ṭawngṭai a tah chuan ka ṭawngṭai naah chuan hei hian Miron Paul nih aw thlarau thianghlim lo kal la kan tha ti chak ang che, kan rin ngaiin min hmuh ti ang che, chumi ram nuam tak chu ka pu te chhungkua hian maw i ram nuam tak chu an hmuh theihna tur i lalpa tunah hian lo kal tlang rawh ka ti. Kei enge ka cham ber pawh ka hre tawh lo, Pathian Thlarau Thianghlim kha a rawn che ta ni chu. Chutah chuan ka pu min hawi reng reng lo kha a rawn inher a, a ban a rawn phar a, a mittui a tla a, Hallelujah, Amen tiin a rawn ding chhuak ta ni chu kan lawm lutuk a, Pathian ropuina kha a rawn inpuang nasa lutuk a, tah chuanin aah Pathian kha a che nasa lutuk a ni. Engtin ka sawi thiam lo, khan lai hmunah khan kan feel a ni, Thlarau Thianghlim kha a awmte khan kan court secretary te pawh chuan min kalpui a, kan feel, kan nuam kan ti lutuk a ni. Tichuan, keini kha kar leh zir tawp chauh kal tur kan nih tawh avangin kan House-a nurse hnenah a lo hrilh a, aa Salvation Officer kha lo min lo hrilh sak la, hei kan fapa ee cheng nuai thum vel seng tura min tih kha cheng sing sarih vel sengin engmah kan a ngai lo tiin min khunhchhuah. Chhuak Lalpa chu a ropui a ni a ti a ni. Chutah chuan ka rilru a awm chu nang hmutu ten an lawm zia hi thuin an sawi thei lo. Isua hmangaih nasat zia hi maw hmutu ten an hre fo. Kha ka pu khan maw Isua hmangaih nasat zia ka thu chuan sawi thiam lo mah se a tak khan a ti lang nasa a lawm a Pathianah tun thlengin a lawm kha ka lawm lutuk a. Lal Isua hmangaih zia hmutu te hmuh kha maw Lal Isuan a hmangaih a ni a hmangaih lo nia in hriat a hmangaih a ni tih An han hria duh ka hmuh nawm kha maw, he khawvelah hian a awm dawn chuang em ni tih ka thinlungah hian nasa takin a rawn ri a ni. Tichuan pakhatah kan kal leh hna ah chuanin, Cancer patient hi a ni a, a lo mu a, doctor te kha an beidawng tawh a nih chu. Doctor te khanin, Ahh, an nu khan min hrilh ruh a, an beidawng tawh a. Amah lawmna atan naktuk an an test leh mai mai dawn, chemo pawh an khai thei tawh dawn lo, engmah an ti thei tawh dawn lo a ti a ni. A lo mu a, a taksa hi a fan chhuak vek tawh a a ti a nih chu. Chu chu ka va lut chiah hi, eng nge ka va lut a, a bul ka va thleng chiah hi. Aw ka nunna Lalpa chu fak la, ka kawchhunga awm zawng zawng te u hming thianghlim chu fak rawh u tih kha a rawn thleng a. Ka pu, I kan sar zung zung te nen hian Lalpan fak che hi a phal alawm, i kan sar zung zung te nen han fak la maw, i tan thei lo va awm lo ang ka tih kha amah kha a thinlung kha a lawm lutuk a, tichuan hun kan han hmang ho va khatiang khan ani pawh a lawm em em a, a tu ka an va kal chu A engkim mai khemaw tih a lo la thei thu kha an sawi mak an ti lutuk a, a ka phone number kha an rawn dil a, min rawn phone ta a, tichuan a tuk leh ah te phei zawn khatia nga tun thawh ngai mahni pawh a thu thei lo, engtia ma hei a ei tur te pawh an barh kha Brahmapudra te a va leng a, a lawm lutuk a tichuan tihian kan in contact ta zel a, pathian enge nuam kan ti a ni, Lalpa neitu te nen khan A khuti lai hmunah khuan rawngbawlna tur kha a lo tam em em a, natna avangin mite kha rinna a kal dan kha an lo thiam tawh lo maw, ring chunga kal hi ka thiam lo va ni an ti a, an chap zawih zawih a ni a, an nun kha a lo tui hal em em mai a ni, natna khan a lo bawi bet a, a harsa ang tih ka ring a ni, mahse tah chuan Pathian hian thil tam tak nasa takin ropui takin a inpuang a, tichuan tih rawngbawlna kan kalpui zel a, hei khemaw la te phei chu An lo rei deuh thin a, tunah pawh a zir tawp chu ka lo kal thei dawn lo kan ti a, an lu ngai ve em em a, kal hlan te an lo nghak lel a, min lo tlir a, amah chung zawng zawng chu keimah a ni lo, Pathian hnathawh Lalpan keimah a hna a thawh vang zawk a ni, keimah a ni lo, Pathian chauh a ni, Lalpan kan zaimal min sawm sak rawh che. Amen.